Den Änder Hoffmann war Philosophieprofesser, Deputéierten an hie wor 30 Joer laang am Escher Gemengen a Schäfferot aktiv. Säi politescht Engagement huet an de siechzeger, ufanks siwwenzeger Joren ugefaang, duerch d'Studentebeweegungen an d'Protester géint de Vietnamkrich.
Eng vun de Motivatioune wéi ech och festgestallt hunn, An dat ass jo och nach haut net onbedéngt vill anescht, wéi vill datt an esou Froe vertuscht respektiv gelu gëtt. Dat heescht, fir also och méi Wourecht am Fong geholl an d'Politik ze bréngen. Dat anert, dat war, datt ech ëmmer, dat huet och mat menger sozialer Origine ze dinn, eigentlech ëmmer gemengt hunn, d'Rechter vun den Aarbechter, déi missten net nëmme verteidegt, sondern ausgebaut ginn. Wann et net Beweegunge ginn hätt am 20, ech soen emol am 19. Joerhonnert, am 20. Joerhonnert vu lénks hier, also souwuel vu Gewerkschaften, wéi och vu lénke Parteien, wéi vu lénke Beweegungen, dann hätte mer haut nach eng Situatioun wéi am 19. Joerhonnert. Dräi Mol ass den Änder Hoffmann an dat lëtzebuergescht Parlament gewielt ginn an huet do eng ganz Rëtsch vu politeschen Initiative geholl. Mee hien huet och um Gemengenniveau Verantwortung iwwerholl, esouwuel an den achtzeger Joren, wei och uganks 2000, wor den Änder Hoffmann Schäffen an enger Lénkskoalitioun zu Esch. Ëmmerhin ass net dat geschitt ass, wat a villen anere Stied geschitt ass, dat heescht, datt déi Populatioun, déi an de Stadzentre gewunnt huet, aus deenen Zenteren erausgedriwwe ginn ass un d'Peripherie. An da sinn an den Zentren schick Quartieren entstanen, déi natierlech en normalen Aarbechter sech net méi konnt leeschten. Dat ass an Esch an Esch mat Al Esch net geschitt. Dat war déi eng Period. Déi aner Period, wou ech fannen, dass mer wierklech och nei Akzenter gesat hunn, dat war an der Sozialpolitik, wou mer, am Fong all als éischt Gemeng awer esou eppes gemaach hunn wéi e Sozialentwécklungsplang an och e soziale Service geschafen hunn, dee Sozialentwécklung sollt begleeden, respektiv virundreiwen. Op europäeschem Plang gëtt et am Moment an alle Länner hefteg Attacken op déi sozial Rechter vun de Mënschen, awer och demokratesch Grondprinzipie gi mat Féiss getrëppelt. Also déi demokratesch Fro an déi sozial Fro, déi gehéiere ganz, ganz enk zesummen, an zwar op zwou Manéieren. Engersäits, sozial Ofsécherung stäerkt d'Demokratie. Wéi sollen d'Leit sech un enger Demokratie bedeelegen, wa se net an hirem beruffleche Liewen an alles, wat dozou gehéiert, also och, Rente beispillsweis, sozial Versécherungen an esou weider an esou fort, wa se do net ofgeséchert sinn. Dat heescht also, de Sozialstaat ass eng Viraussetzung fir eng funktionéierend Demokratie. Dat ass déi eng Säit vun der Saach. Déi aner Säit vun der Saach ass déi, wann d'Demokratie net richteg funktionéiert, dann ass de Sozialstaat a Gefor. An dat ass dat, wat mer am Moment genau um Niveau vun der Europäescher Unioun feststellen. Well do muss ee jo soen, do geet eigentlech de Kär vun der Demokratie am Moment verluer, wann ee kuckt, eng Troika, déi iwwerhaupt keng demokratesch Legitimatioun huet, déi geet de Regierungen an de Parlamenter diktéieren, wat se ze maachen hunn. An dat, wat se diktéieren, dat ass haaptsächlech Ofbau vum Sozialstaat, Ofbau vu Léin an esou weider an esou fort. Also insofern. Och op europäeschem Niveau muss een déi zwee Aspekter, Demokratie a sozial Rechter, onbedéngt zesummen denken an zesummen derfir streiden. Et brauch een eng Stäerkung vun de gewielten Organer an et brauch een eng Mobiliséierung vun der Populatioun, déi jo ënnert deem ze leiden huet, wat elo an Europa geschitt. Dofir géif den Änder Hoffmann folgend Prioritéite setzen, wann hien an d'Europaparlament gewielt géif ginn. Dat allerdringlichst, dat ass d'Austeritéitspolitik, déi elo bedriwwe gëtt, ze stoppen, an zwar esouwuel wat d'Prozeduren ubetrëfft, also wat déi ondemokratesch Prozeduren ubetrëfft, wéi och wat den Inhalt ubetrëfft, dee jo an der Regel drop erausleeft, a Form vun deene sougenannte strukturelle Reformen, de Sozialstaat ofzebauen, de Leit hir sozial Rechter ofzebauen, iwwregens och an der Fro vun der, vun dem ekologeschen Ëmbau vun der Gesellschaft net an déi richteg Richtung ze goen. Do Stopp Austeritéitspolitik an Opbau vu soziale Rechter, Opbau vun enger anerer ekologescher Wirtschaft, dat si manifestement déi Prioritéiten, déi si elo an Europa stellen, déi dringlech sinn. Basta heescht genuch mat där ondemokratescher an onsozialer Politik, déi am Moment um Niveau vun der Europäescher Unioun gemaach gëtt an déi dann um nationalen Niveau duerchgeboxt gëtt.